Hello, a thanglian in ṭheiman in kan don hna. Christmas caan kan phak tikah zeidah kan mitthlam ah a cuang tawn? Comment ah rak ṭial ve. Christmas caan kan phak tikah hrelh awk ṭha lomi pakhat cu Santa Claus he a si. Santa Claus aa thawknak tonbia kan rak zoh ti hna lai. Santa Claus tuanbia cu luancia kum tampi ah a rak thawk cangmi a si. Nicholas of Mara tiin an auhmi pa pakhat kha atu ahcun Saint Nicholas tiin an auh cang. Saint Nicholas cu a hmet lio te ah a nu le a pa nih an thih tak. An ngeihchia chawva vialte kha amah nih a co dih. San Nicolas cu Pathian a duh tuk caah Pathian rian a ṭuan. Amah cu mi cungah dawtnak a ngeih bantukin mirum a si caah sifakmi kha a bawmh hna. Pakhatkhat an herhmi a um ahcun anmah theih lo tein laksawng a pek hna lengmang ruangah San Nicolas cu a min a thang. San Nicolas a min a thannak tuanbia pakhat cu a sifakmi pa pakhat le a fanu pathum a bawmhnak hna kong a si. A pa nih a sifah tuk caah a fale cu va ngeihnak ding caah a ngeihmi tangka nih a zawh lo. Zankhat cu San Nicolas nih bek fami pakhat chungah sui a chiah i fanu pathum a ngeimi sifak pa an inn thlalawngka in a rak cheh hna. Mah bek cu an zoh tikah a chungah sui a um kha an khuaruah a har. A lawmh zong an i lawm. Zan hnihnak zongah Suibek fami pakhat rak cheh ṭhan. Zan thumnak ah cun nu pathum hna a pa nih cun sui a kan petu i ho si hnga thlalawng ka in ka bawh lai tiin a ti. Saint Nicholas nih cun meikhu chuahnak in bek pakhat cu a rak hlonh. Meiphu pawngah cun hmawca an phomi chungah a rak lut. Sifak pa a fanu le pathum va ngeihnak ding caah San Nicolas nih sui in a rak bawmh hna. Mah bantukin midang zong ngakchia tampi zong an herhmi laksawng kha a rak pek hna. A hlan ahcun Santa Claus si loin an auh ning hi an i dang cio hna. England ram ahcun Christmas Father an ti. Denmark ram ahcun Santa Claus tiin an auh. Australia le Germany ahcun Christendom tiin an rak auh. Ngakchia tampi kha an rak bawmh hna. Kulu ni khat chan lioah khan ramthar an rak tlak. Jesuh a chuah hlan tuanbia pawl zong kha an rak i ken. Khuathar a si caah zeizong vialte cawhnawh ding a rak um. Santa Claus kha Santa Claus tiin a si cang. Chris Kendall kha Chris Kringle ti a si cang. Mi tampi nih mah konglam thar hi zeitindah a kal tlamtling tein theih an i zuam. Kum thongkhat zarep kum kul le kum thum ah New York ah a ummi caṭil thiam Murs nih a Visit from St. Nicholas kha ka rak ṭial. Christmas phak hlanah a chuah i mi tampi nih an hngalh. A ca chungah cun a zuang khomi sakhi pariat nih a dawhmi leng an inn cungah a rak ṭum i meiphu pawng hmawcha le kuthrolh chungah laksawng a rak chiah, tiin Mark caṭial thiam nih cun a rak ti. Mark i a Santa Claus cu saphaw angki aa hruk, a khala cu a telh lo. Camh thiammi minung in a rak langhter. Kum thongkhat zarep chuamruk kum thum ah kum kul chung Harpa mekazin ah Christmas hmanthlak pawl kha ruahnak in an rak suaichom hna. Santa Claus kha aa kisenmi upa a tar cangmi tiin an langhter. Santa Claus nih ngakchia pawl ca a kuat lio hna hmanthlak kha makazin chungah an suai. Mah hnu thawkin Santa Claus cu tuni 21st century tiang hman a si. Santa Claus konglam theih na duhmi a si hrim lai tiin ruahchannak tampi ka ngei. Kan video nuar phun si cun like subscribe tuah rak philh hlah. A dang video kan tong ṭhan hna lai.